Hospital kandi naamanya nka Dokita Muhumuza Dickson. Ogwe naagwe tutabe omu gihugu twakiire reero tugumizemu omu puroguraamu yaitu egi. Omushaho twakushemirirwe.
Webale munonga omutebeekanisi wa puroguraamu nk'oku waahikiriza kukigamba. Amaziina Dokita Muhumuza Dickson kandi naanye ninkurola. Aha Ruharwa Mission Hospital nk'omushaho so mbwenu eriizooba twaheebwa omugisha kugira ngu twije tugaaniire aha burwaire bwa shukaari obu barikweta diabetes, ningira ngu turikugyezaho kwegyesa n'okugarukamu ebibuuzo. ebi abantu aheeru aho baine. Mwebare munonga. Ekyo mbwenu nikyo eky'ebibuuzo ekyo nituza kuba twine kukubuuza ahabw'okuba ku turikukureeba nituba nitwenda ngu eiruho ryaitu rikirire aha. So niinyenda nkutware omu mugisha oku ikwo oku ahu ori naanye aha omu situdiyo ahu turi. Itekyereeze tushabe Ruhanga ahabw'okuba niwe arikutubaasisa byona ebi turikuba nitukora. So reka tushabe. Mukama waitu omunyambabazi webare nahabwizooba eri Kandi webare nokutuheza amagara tukahitsya eshaaha egi turi abahuriire mukama nitushaba ngu oije otegyeke omu program egi obaase kutubaasisa okwegyesa abantu abariyo nibareeba TV nari abahurikirize radio okwongyera kushoboorekyerwa ahabwiire obu obwa shukaari obutukuza kwegaho eri izooba mukama reka byoona ebiturakore bihimbise eiziina ryawe bikuhiise ekitiinisa twashaba niturabira omu eiziina rya Yesu Kristo mukama waitu. Amiina Amiina. So Dokita naanye ndakubuuza, shukaari, omuntu nohikayo bagira ngu reka tukukyebere shukaari. Bakikugira bati ngu shukaari yaaza ahaiguru, ngu orwaire shukaari. Mbwenu naanye nze ngoize otangaarize buri omwe ari aha tiivi nari aha reediyo. Abaase kwetegyereza omuntu bakugira ngu orwaire shukaari. Nikimanyisa ki? Ekigireta warwara shukaari kiba ki? Ahabw'enki nibakugira ngu orwaire shukaari? Ka otakarwara nka mwonyo ninga ebindi nk'ebyo. Shukaari okurwara shukaari nikimanyisa ki?
Webale munonga. So hatiiya shukaari. Shukaari tikirikumanyisa kugira nti shukaari yaaba eri ahaiguru kyonka. Shukaari mbwenu ka mbanze nkidefayininge nk'omu rujungu then ngyezeho kukigaruka omu runyankore.
Shukaari nibakidefayininga nka metabolic syndrome characterized by very high sugars.
So ekyo nikimanyisa ki? Nikimanyisa nti shukaari. nekombayininga obwire bwingi kwonka omubwire oburwire obwe obwingi obwe nibateeba kuba harimu kugira ngu shukaari yaawe omu magara eri ahaiguru munonga nikyo kirikumanyisa baija kukugirira ngu oyine shukaari eki nikimanyisa ngu oyine oburwire kwonka omu burwire bwaawe obwe oyinemu shukaari eri omu magara gaawe nayo eri ahaiguru.
Mbwenu dokita noza kutugarukiramu kakye nikimanyisa ngu orwire oburwire kwonka omu burwire obu oyine so in other words torwire shukaari yonka orwire n'ebindi bintu mbwenu no- noyine oburwire mhm, nobaasa kuba oyine oburwire obundi mhm. kwonka omu burwire bwawe omwe oyinemu na shukaari shukaari yaawe eri ahaiguru mbwenu nooba orwire oburwire obukureeterwa omu kugira ngu shukaari yaawe ekaza ahaiguru Hmm? Is that what you mean? Nooba oine oburwaire obwatumire nka- nka shukaari yaawe yaaza ahaiguru Eh, naawe hati nakucenga Eh. mbwenu haine ekikuba kyareetera shukaari yaawe egyo omu mubiri yaaza ahaiguru yes
nakwetegyereza Nikyo- nikwo kurwara shukaari nikwo kurwara shukaari hati eki ekikureetera shukaari yaawe yaaza ahaiguru niki hati twine ebicweka bita- types zitarikushushana za shukaari So niinyenda ngu mbanze nkuga, haine haine nooba haine obu okwija tukashanga shukaari yaawe eri ahaiguru, ogira ngu kwonka tori tori diabetic. Then egyo haine state ei turikweta pre-diabetic state. Mbwenu nooba ori hakye kurwara shukaari. Noori hakye kurwara shukaari.
Then haine haine level ezi ezi okwija okahikaho tukagira ngu ah iwe ori diabetic, oine shukaari. Iwe orwaire shukaari. Iwe orwaire shukaari. So hatiiya aha pre-diabetic. life modifications ka mbwenu eh, haine ebintu ebi tukugambira ngu okore ntu tutakwenda ngu tukuteeke aha mubazi Ntu- nitugambira ngu okore then kugira nti otaka progressinga kugira ngu ofune shukaari then twija tukashanga waabaire diabetic hati iwe nitukutandikisa aha mubazi so wambuuza ekikureeta shukaari n'enki yes Hati ntakugarukiremu ekyo nkabe niinyenda ngu mbanze nkutangaarize, shukaari zi, ziine ebika. Haza buri kika nikireetwa eki, e, Eh, haine hiine ekikukireeta.
ekikukireeta. So twineho, eh, nitu- nituzikategorizinga omu, omu, omu bika bibiri, twine type one na type two. Ha type one, nawe okwija okashanga obutafaari bwawe obw'akakuruma aku barikweta pancreas, omubiri nigubaasa kwehindura gutandika kubwita.
Eki ekintu omu rurimi orujungu nibakyeta autoimmunity. Omubiri kwerwanisa. So hati gwo omubiri gutandika kukora ki? Kwija. mbwenu gutandika kwerwanisa haza omu kwerwanisa okwe guhendera gukwasire aha kakuruma, akakuruma ako kaine obutafaari obu barikweta B-cells, bitter cells, so kakwija kakatandika kubwita hati bwanga kuproducinga haine ekintu eki burikuzaara eki barikweta insulin, egyo ni hormone, hormone egyo niyo erikugyezaho kugira nti Omubiri, omubiri gwakiire shukaari. So omubiri ku gurikwija gukaita obwo obwo butafaari, hati akakuruma kawe tika tikakureeta tikakuzaara Tikakuzaara egyo hormone, insulin egyo. insulin egyo. So kituma waagira ki? Waafuna shukaari. Mbwenu omubiri gwa- gubura kugyakiira egume aho just Ah, ah. etaine ahu eri. Aa omu- yo te- te- teku- mbwenu tekugizaara. Omunda yaawe nooba otainemu shukaari, I mean insulin.

So nikimba nikimanyisa ngu shukaari egyo haine ahu yaaguma.
Okay. So hatiiya, reka nshoboorore nti, insulin, akakurmu kaawe kaazaara insulin, kaagiteeka omu shagama. Hatiiya omu shagama harimu obutafaari, mbwenu omubiri gwinemu obutafaari obushemereire kuba nibutwara esukaari egyo across the body.
So hatiiya ku orikwiija okashanga insulini yaawe etaabaho, hatiiya obwo butafaari, ezo cells tizirikubaasa kutwara sukaari. Twategyereza?
Kandi hatiiya the other way round neekora insulin kwonka insulin egyo Hati ne- omubiri tigukugyakiira. omubiri tigukugyakiira obutafaara obushemereire kuba nibutwara nanga nkani ah, shukaari bwanga ku- mbwenu tibukwakiira insulin ahabw'okuba insulin niyo niyo eshemereire kuba ne- neeyamba obwo obutafaari kugira ngu butware shukaari so omu type two oine insulin kwonka obutafaari bw'omubiri obwo obushemereire kuba nibutwara shukaari mbwenu tiburi sensitive tirikugihurira mbwenu eguma omu shagama mbwenu eguma egumamu omu eri shagama nyingi neefurootinga omwanya aho. gw'okuza omu mubiri Omwa- omwanya gw'okuza omu mubiri nakwetegyereza okay so hati nanye ndakubuza ekintu kya autoimmune ekintu eki how common is it kugira ngu omubiri gwawe nigwerwanisa nikikanya kita omu bantu kushanga omubiri gwawe gwa- gwayehiriraho gwatandika kwerwanisa Hatiiya,
ekintu, incidence y'okugira ngu omubiri gwe gwerwanise teri common munonga. Kwonka omu bantu abu turi ku assessinga ku abantu abaine shukaari, aba ten percent nibakunda kuba baine type one. Meaning abantu ahari abantu igana abaine shukaari, ikumi aharibo akakuruma kaabo tikakuzaara insulin.
Nayenda kubuuza aha kintu kya omuntu waaba oine shukaari either type one or two kwonka obundi oba otakakyebiize omuntu ku yaakuba ari nk'omukegyesha hariho obumanyisa obu orikubaasa kutuheereza kugira ngu omuntu agire ati hati nkyakare reka nze kukyebiza shukaari?
Ahaho twine obumanyiso bwingi obu iwe nk'omuntu obu waakubaasa, obu naakubaasa kukwegyesaho kugira nti waaheza kubureeba otandika kwekyeka kwonka nyine sukaari emigaati ngiine. Naaba ninshabaho producer haine akashushani aku naayendera andisipureyingire aha nanka egi, aha sikuriini mbanze nkoreke abantu. Aha, nooreeba ako kaayo ka symptoms of diabetes. Hati ku okuba oine shukaari eine cardinal symptoms obwire obwingi, nooyitwa enjara munonga. Nooreeba aka aka akantu aka ak'okubanza? Omuntu naayine enjara munonga, naayine Buri enjara kaanya munonga, mbwenu, buri buri kaanya kaanya. koona. Okay.
Aha. Obundi ohura ahura naanda ngu ngu anywe munonga. Aine eiriho. aine eiriho eiriho rituura rimwitsire obundi oshanga nasheshagurika okusheshagurika munonga hati obwi o- wenka wa- waheza kwija owangye waheza kwi- kwija kureeba omushaho nabanza kubuuza omukiro nk'okubyama noshesha nk'emirundi engahi Ewaabo byami. Eh, omukiro Ahabw'okuba during the day noobaasa kuta track obutafayo kumanya. Kwonka omu kiro enkarika ekwija ekakukwata. Okashohora emirundi engahe? Ekyo ekyo buri muntu weena naabaasa kukiijuka.
Naabaasa kukiijuka.
Then ninyija nkubuuza, omu kiro nookunda kugira eiriho? Ahabw'okuba eihangwe ku orikugira eiriho noobaasa kuruga hanu ofune hare amaizi. Mbwenu nakyo noobaasa kuta trackinga record. So ku okungira oti nintuura nyomire ntuura nyomire ninga omu kiro ninywa litres nka ikumi ekyo nikyo hati nikimpereza suspicion nobaasa kuba oine shukaari. Then ekindi niija nkubuuza otu am getting nka waaza kurya norya ahawe nk'obwire buhingana ki? Enjara neekukwata ahawe nk'obwire buhingana ki? Bwiija okangira oti buri shaaha niinyine enjara buri shaaha niinyine enjara buri after two hours nyine enjara nyine enjara. Ati, Obwo obwo obumanyiso bushatu obwe nibwe mbwenu nibwe buri nka kadino obu omuntu buri muntu weena yaakubaasa kumanya ati, Umm, nimbaasa kuba nyine shukaari. Ahabw'okuba obwe nibwe buku bukubanza kwija, obundi butakiizire. Obundi butakiizire. Eeh. Obanza ogire eiriho. Obanza ogire eiriho, eiriho ryingi. aha oyenda kurya haihi haihi haihi haihi oyenda kuguma norya norya then ah, okushanga noshesha noshesha munonga Eh, wow.
Eh, so mbwenu omuntu yashanga aine obumanyiso nk'obwe kikaba ekirungi yaza kuraguza kikaba ekirungi yaza kuraguza areeba niki areeba niki okay nayenda kubuuzaho um, okukyebera wagamba ngu hariho omuntu obu okumukyebera okashanga ngu ari pre diabetic. Pre yes. Yes. Mm. Hati omuntu ogwe ashemwe kuba nana yija okamugira oti mm, oti konka shukaari yawe egi nesha yaza aha rutezo. Mm. mm. Hati nashemwe kurahuka kugaruka bwanyima ya bwire ki kugaruka kuguma nayecebeza kureeba how it is going. Okay. So hatiya mm. okokwi omu omurwire kakwija tukamugira ngu oli nkaha rutezo rwokwenda kurwara shukaari nitu- nitu- nitwenda ngu tukuhe frequent visits probably nka every after two weeks oije tubanze tukukyebere ogarukeyo tugaruke tukureebe like that like that wagamba aha kintu ky'ebyokurya omuntu ogwe arikuba ari pre-diabetic nanyenda ngu otutangarize aha byokurya ebi omuntu otakagizire ngu iyo baakugira ngu orwaire shukaari kandi nanobu bakugira ngu hati iwe orwaire shukaari. Abantu abo babiri hariho orihakye eriho nebuzabuza kandi hariho owarwaire kukyakibaasika okatugambira what these people can eat. Okay. So hatiiya kokuba orwaire otakarwaire shukaari kwonka ori aha rutezo nitugyezaho oku oku oku okukurestrictinga kugira ngu otakarya ebyokurya ebyakubaasa kutuma wa puroguresinga waaza omu dayabeetisi. So hati ebyokurya ebyo, n'ebyokurya niinyenda kubanza naakugamba ebitukuba nitwenda ngu otakarya.
Purosesidi kabohayidureti. Ezo ezo zirimu nka ki? Omwe nimwo kwija okashanga Emigaati. emigaati, okija okashanga chapati, Chapati. okija okashangamu sodas, nomanya soda nayo eine carbohydrates, eine glucose nyingi. Omwe nimwo okwija okashanga tukaija tukakugira nti oruge nkaha mbwenu ebintu ebikunuriira ebikunuriira nitugyezaho kuku restrictinga kugira ngu ebyo bigyende okukye then kutukuheza twija tukugambira exercise ahabw'okugira ngu mbwenu waaba otakarwire basically ni ni life modification eki mbwenu okugizaho ku changinga life yaawe oku eri kugira ngu omumubiri gutakafuna shukaari nyingi kugira ngu tigwagikozesa kandi o- ekindi wa- waaba nokora exercise shukaari ekuba erimu omubiri ngu ngugyezeho kugira ki kugikozesa nikyo nikyo ekitukugizaho mbwenu ku kugira ngu kuhabura abantu babe nikyo baakora babe nikyo baakora bataka bataka progressinga kugira ngu bahendere barye omu shukaari. Kandi owaarwaire we naarya ki? Hati owaarwaire, owaarwaire twine special meals zaawe. Bambi. Aha. So hati nkaabaire ninshaba producer agire akantu aku yaanteeraho aho baasi. Hatiiya, ekyo eki waareeba aho aha screen, eki baakuteera aha screen. Kwokuba ori omu ori okwe oyine shukaari egyo egyo niyo egyo niyo sowaani yaawe ei- ei- ei naaku ei twaakubaire nitu nitukugambira ngu ogire ki okozese. Noogireeba hatiiya ako aka aka akari coloured green nookireeba mbwenu ni half ya ya yegyo shi yegyo yegyo shi Ekicweka ky'esowaani. ekicweka ky'esowaani.
So ekyo ekyo nookiteekaho greens emboga ezi ezikwiragura Ezikwiragura. ezikwiragura. Aho niho okushanga doodo, eshwiga, obutura, kabegi, ekijamba, ebyo byona bitware ekicweka ekihango eky'esihaani yaawe. Then ekicweka ekindi ekyatsigaraho twakiteemamu obucweka bubiri. Akacweka ak'okubanza kare akarikwenda kushwana nka yero, ahu murikurya grains.

zishemeriire kuba nizizaaho ahari ako akacweka akakye ako ak'ahaiguru ako aku murikureeba aho. Then ekicweka eki eky'ahansi ahu orikureeba hariho proteins, hariho n'ebintu biri nk'ebifi by'enyama. Hati aho nitu nitwenda ngu oteekeho ebyokurya ebirikwombeka omubiri ebi barikweta proteins. Aho n'obu orikuza okashanga twine ebihimba, twine ebinyeebwa, twine vakedo, twine enyama, twine ekyenyanja, twine amahuri mbwenu ebintu ebikwombeka omubiri byona ahu aho n'oku obiteeka. Mbwenu obuhwire haine omurwaire ou mperize kureeba akangira nti akaza omu irwariro. Baamugambira ngu aruge aha mere yoona atsigare aha katookye akatookye akatakuzire, akanyaara, ngu agume akanyaatise akateekemu akoonyo. Nkaija naashanga omwishiki akari nk'ow'emyaka nk'abiri n'ena, abiri n'eshatu aho. Kwonka ku naamureebire, nkaba ninteekateeka ngu aine emyaka nk'ataano. Ahabw'okuba akaba ari marinarishiti, mbwenu mbwenu akokootsire. Really mbwenu akusho kubi so ningira ahu yagiire either aka misinterpretinga eki bamugambiire ninga owamuha bwire taragyerezeho kumushoborera gye kwonka otherwise omuntu waaba oine shukaari, shukaari yaaba eri ahaiguru neebaasa tekukwita Kwonka shukaari kekuhija ekaza ahansi ne yo nekwita. So hati aho niho nkugyezaho kukugambira nti waaba oine shukaari, gyezaho ohikiirire omushaho aku mbwenu aku akuhabure akuhabure n'ebyokurya ki ebi oshemereire kuba noine. Kwonka nk'oku naaheza kukushoboorora aho. Ningira twagizeho kukyengahaho. Haine eki wagamba eki nanye ndoshoborore gye, clarify. Wagira ngu omuntu ari pre atakarwire shukaari aruga aha processed carbohydrates. Omuntu owarwire shukaari watworeka esiwaani. Mbwenu we nayikizibwa kunywa soda, akanywa shukaari, akarya chapati n'ebindi byona ebi wiha arye ori atakarwire? Ehh webale munonga. Actually hati aho ningira. Kuri otakigurize ekyo, abantu nibaba bakikwata kubi. Kwonka emere ei naiha aha muntu otakarwiire shukaari, iwe oine shukaari, iwe otoshemereire n'okuba noranzya yo. Ku orahurira ngu hare nibaguzaho soda, otakaza ho.
Minati meidi egyo erugeho. Kandi ekikaiju. ekikaijo. Hariho ka juice k'ekikaijo aku bakukora fresh juice ninga obumwe ekikwijo kyawe okihingire omu kyo kyona nayekizibwa kukirya nikyo bakwihamu shukaari. Okay nikyo bakwihamu shukaari. Nikyo naba nimbuuriza really. Basically mbwenu ni kokuba obwire shukaari nitugambiira ngu ruga naha shukaari. Mbwenu ekikwijo kireke mbwenu enshuri. ekikwijo eh, anyway ekikwijo ki- kiri somehow complex ki- mbwenu kiine complex, complex carbohydrate kiine sucrose Hati Eri so- eti ba- ei batakataire mu kyoma bakagira oku baahindura. Eh, so hatiiya ekyo omu- omubiri ngubaasa ngubaasa kugyezaho ku kukimanaginga okusinga shukaari egyo eri very simple.
Nakwetegyereza.
Nanyenda kubuuza ekindi kibuuzo aha by'okurya just ntakabuurize ekindi. Wagamba esiwaani twagishaaramu ebicweka bibiri. Eky'okubanza twataho emboga zirikwiragura na fruits i hope. Then ekicweka eki ekyakabiri ekyatsigara twakitemamu kabiri, twataho carbohydrates na proteins. Hati esiwaani egi Kandi waagira oti, Aho niho okushanga akahunga, omuceeri, ebitookye. Mbwenu hati kambuuze, aha sowaani yangye emwe waashanga nyineho greens, then aha koota naataho akahunga, naataho ekitookye aha mutwe, naataho n'ekitakuri, aha naataho enyama, naajanjamu ebihimba aha omu rubaju, is that okay? Nainga naaza kurya ndyeho kimwe at a time. Okay.
So hatiiya owaabuuza aka akacweka ka kwota aka carbohydrates aku naagira ngu tu twine obu carbohydrates aha nkaabiire nindyaho kimwe ninga ninkora mix. I, yes, I would want to know the portion. Okay. Habwokuba esuwaani yangye neeba, ku yakuba eri nk'orusaniya rwona, okay, I'm exaggerating but I hope I make a point. Nyenda kumanya portions ezo, are they still also.

Teekaho ama- Kwonka nteho tukye tukye teekaho tukye tukye kureba ngu twahikaho kureba omu ngu kantu ako. wakora mbwenu kwota kwota ya- ya- Okay, y'akasuwaani wewe Eh. nikyo nagenda kumanya doctor so kandi hati nagenda kubuuza omuntu wagamba aha kintu kya shukaari shukaari yaaza ahansi ekyo nikiza omu bantu abakuba barwaire shukaari ninga Hariho oburwaire obu orikushanga ngu ori aine shukaari iwe okarwara obutagira shukaari? Nainga nikibi omu bantu abaine shukaari kugira ngu obumwe neetemba eshuuma etemba eshuuma kandi omuntu akubare gye obundi ekyo we naabaasa obutakireeba. Hatiiya obwire obwingi ekirikutuma shukaari yaashuuma munonga ni either foods ezi twagambire abantu okureka, ninga emba zeitu abahereza. Yashuuma munonga?
Yes yashuuma ahansi so that nkoku nakugambira ogu omwana ogu owabaire narya ekitookye owabaire narya akatookye katakuzire meaning ako akatookye kakaba kaine carbohydrate nkye munonga kutwagiire kumupa nitwashanga shukaari ye eka eri ahansi ekashuuma so hati ogwe ekyatumire yashuuma bakamuha aha meere eshemeriire kuba ne ahabyokurya so Kandi abandi abu orikuba oine, ka tugire oine shukaari, baakutandikisa omubazi, either waagumire otariire, ahabw'okuba ka tugire ngu o- o- o- ori nk'owa insulini, tikukwikiriza ngu oyeteere akakatu waaba otaine mere. Waaza kweteera aka katu aka, nitukugambira ngu enanka egi, eme- esowaani yaawe y'emere eba eri aha. Wacenga? Ahabw'okuba ku- ku- kuheza kuketeera okaza kucekinga nk'omucungwa okashanga nk'emere yayatika ati aho ni disaster.
Wow. Eh, nikibaasa kukureetera ekizibu. Yes.
Ahabw'okuba nk'oku naakugambira shukaari shukaari yaaba eri ahaiguru, in a long run nekwita kwonka sukari yaba yaija ekashuuma ahansi nekoraho seho yo nehika ne- nekoraho seho ez'eshaha nakucenga wawe doctor nyenda tuze kukakye omu kahuumuro ku turize nituza kutandikiraho insulin aho aka katu ako obanze otugambire nokateera otakariire ninga waheza kurya ekyokugira ngu ndinde nze kureeba ku byo byayatuka nabwo hati mbanza nkabirya nkaketeera bwanyima kwonka reka tuze omu kahuumuro ku turize tuza kutandikira aho so iwe ori aha tiivi kandi niwe ohurikiize radiyo Orya Revival TV and Revival Radio amagara omu bwijwire kandi nituba nyine na kuhitsya ngu na n'aha YouTube nituba turiho live. Waza aha Facebook you can follow us on Facebook, on Twitter, on X, yes Twitter became X. Mazima updates zoona nooba oziine gye. Mbwenu ka tuze omu kacu omu kahumure otarugaho.

Hohohoho! Mbarira Hookers Sacco yagabura! Omu kiro kikuru eki, hangura na Mbarira Hookers Sacco omu kazaano ka Christmas Promotion ab'omwaka gw'enkumi ibiri makumi abiri n'ena. Iwe ekyawe n'okugura emigabo omuri Hookers Sacco okutandikira aha mitwaro makumi ataano kuhitsya aha milioni ina n'ecweka n'okweyongyerayo. Noobaasa n'okuseevinga ekikye milioni ikumi kumara ameezi ashatu, okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okw'ikumi n'ebiri. Reero iwe wa fixed account.

Ninga shi oteere nooti mushanju mushanju mukaaga, kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana, nari nooti mushanju itaano ibiri, kinaana n'emwe, kinaana na munaana, kinaana na munaana. Yejunisa aba Banira, orinde ebyawe n'abaawe. Revival TV, amagara omu bwijwire.

Kandi oku okubaasa kugira obubonero oku okubaasa kubimanya okagira oti kwonka hati aha ahu nahika nimbaasa kugira shukaari kandi okagyenda okakyebeza. Kandi ariyo naatwegyesa nana okwekwija ekirikugireeta nikyo. Mbwenu tukagye omu kahuumuro yaatugambira aha bukatu, dokita twaba nitwenda tutangire aha bukatu obu. Obumwe omuntu naatiina n'okuraguza, ateekateeka ako kakatu agira ati ninza kukagira nta? Kwonka naanye nza otushubuurire, shukaari egi neeraguzibwa eta? Kandi okuteerwa akakatu n'oha? Buri omwe naateerwa akakatu nainga? Yes. Oh.
Ori munonga omutebekanisa wa programu hatiya ko kwi- mukwija omurwaire kakwija ngu tu tumujanjabe haine abu- abu tu- abu tukuteeka aha mubazi gw'obukato n'abu tukuteeka aha bijuma hati abu tukuteeka aha bukato ni baahi hatiya nooreeba ko ku orikuba oine shukaari ekikutuma eh, okay kangyezeho kukugaruraho enyima kakye so hati shukaari kekuba nyingi omu mubiri ah, obwo obutafaari obu naba nakugambire cells ezishemereire kuba nizitwara shukaari omunda mm. zituma nankeegi akakuruma aku bakweta pancreas kaproducinga insulin munonga kugira ngu mm.

Tugira tests ezindi ezi twakoraho then ahabw'okugira ngu akakuruma kawe ati ka- ka- katandikire kuba weak ahabw'oku- ahabw'okuzaara munonga insulin, tushange ngu ogwo muntu ogwo naabaasa kubenefitingira insulin, hati iwe tukuteeka aha bukato. Mbwenu akuba ari aha bukato takomera bijuma? Kw'okuba ori aha bukato, haine haine abu tu- abu tukuteeka aha bukato tukabateekaho n'aha bijuma at the same time actually. Hatiiya ahabw'okuba ah, mbwenu. ow'obukato bwonka. Obu twija tukabanza twa, ebijuma bibaire bikuremire, so hati twija twakuheereza akakato, waagyenda waatandika kukeeteera, waagaruka twashanga shukaari yaawe hati eri gye. Kwonka haine abu turikuteeka aha kakato, ogyenda. ogaruka oshanga shukaari kiri ahaiguru so hati abo abo nitubateeka aha kato tubasapulimetingiraho nakaki nanakajuma hati akajuma ako oku kakukora nikagyeza kuyamba cells ezi kugira ngu zibe mbwenu zitandike kusensinga ka insulin akari omu mubiri aha then eh, ekyekyo kiyambe eh, eh, obutafaari ezezo cells zatandika kutwara eshukaari kugiteeka omu nda ya cells omu. Kugira butsyaho, kugira butsyaho. Hati nanyenda kubuuza aha insulin yo teine bujuma, it's only in kakatu? Insulin
hariho insulin hariho insulin eri omu bujuma kwonka egyo egyo eri omu practice ei tinkagireebireho kwonka waaba noshoma literature nitugireeba. Kwonka itwe eri common hanu nayo obukato. Kandi obukato obwe bwine different types. Nanyenda kubuuza aha magara ago. Mm. Hati norwo obukatu nangwa nobu yaakuba ebijuma, ebijuma omuntu nabimira for how long? Twaba twakutaire aha mubazi gwa Shukaari. gwa shukaari Mm. basically nitu nitwenda ngu ogume omire mpaka a- a- ahu omushaho araashaziremu akagira ati either twaza kureducingaho doozi Ninga mbwenu nikirugiirira aha mushaho. Kwonka Kwonka hariho- besikare twaba twakutaire aha mubazi gwa shukaari Mm. obwire obwingi nikigumizamu Noogumizamu nabwo noogumizamu mpaka. na- ahabw'okuba ku- ku orikugyeza kugurugaho Mm. shukaari tushanga yaagarukira Ekahika ahaiguru.
ahaiguru. Mm. Mbwenu ti kyangu kugurugaho. Mbwenu waaba noomire omubazi gwa shukaari Mm. tikishemereire kuba nikyenda ngu guhwemu n'okuhwamu. Waaba waatsigazaho nk'obu- nk'obu- nk'obu- nk'obu- obubazi bukye nk- nk'obubazi bw'ebiro ikumi, gender refeeling ahabw'oku eki- eki- eki- ekikutuma ekiku- e- itwe nk'abashaho obuzibu obu- obu- obutukunda kubona ah, twaba nitureeba abarwaire noija omu- omurwaire atwire aha mubazi gwa shukaari ku ya- ku guhwiremu yaamara nka two weeks atakaguza atakagarukire atakarufiiringire haza aho nibakunda kwija na complications mbi aho niho okwija omuntu ohurira ngu aine aine eki barikweta ah, DKA diabetic ketoacidosis, oija omu- oi- omuntu aija ari omu koma. Ari omu koma ahabw'okugira ngu arugire aha mibazi ya shukaari obwire bwingi. Wow. Na- So wa- waba- twaba twaba tukutaire aha mubazi gwa shukaari, omushaho niwe ashemereire kuba naakugambira Ati hatugurukeho. ati "Ah, usually takugambira ngu ogurugeho. Ashemwe kuba nakukyendera. naakukyende either naakukyenderezaho ka doozi ninga kukwongyerezaho kwonka eky'okugurugaho Waaba waaba ori okwo oine shukaari, banza oyiheemu oyiheemu ekintu ky'okugira ngu tugurugeho. Tinkwenda kwonka ku- nikibaasika naahindura omu life style yangye nkahindura emiriire nkakora exercise nkatamu amaani mbwenu nkaba conscious it's possible right Yeah, it's possible.
Yes. It is possible. amiina It is possible. Kwonka ekina- eki- ekya- kyatuma ntakwenda kugira nti ngambire abantu ngu noza kuruga aha mubazi abantu bo nibakunda kugweyiyaho eh, itwe tutakugambire ngu ogweyiyeho mm. ngu ogurugeho then oija oshanga wagira ebindi ebizibu twafuna ebindi ebizibu nayenda kubuza amagara g'omuntu aku arwaire shukaari mm. ahabw'oku obwire obwingi bakugamba ngu noza kumira omubazi ebiro byona eby'amagara gaawe ninga wakweteera akakatu especially omuntu akuba na oishikiye ngu nayeteera n'akakatu. Abantu abo kubakugaruka when they come for review testimony zaabo nizibaza zita mbwenu nibakugambira ngu amagara gaabo ago gari gata how mbwenu niba nibekunda ohurira omuntu akwenda nk'okwehwa amatsiko how are they taking it up omuntu akatwaza ata yaaba yarwaire shukaari kugira ngu Atuura omu magara gakweyagaza, gakwesiimisa nk'ondiijo kugira ngu iwe waakweteera akakatu oba akasheeshe oba mumwazyo kwonka still ogume oine amatsiko ago g'okugira ngu it is okay. Yes.
Hatiiya eki ekibuuzo n'ekibuuzo kikuru munonga. Abarwaire abu abu tukunda kubona. Ku bakwija, bo buri omwe naija na na perspective yeye. Perspe mbwenu o- Enteekateeka enteekateeka eye. yeye.
Mm. So hati haine haine aba aba aba of course obukata obu bu- bu- buri buri inconveniencing. I Of course would hariho imagine. pain, Mm. hariho nitubagambira ngu ah, insulin mugibiike ahantu hari cold, oshange omuntu oweye tai taine fridge. Mbwenu really Na n'obumanzi bw'okweteera na ekikatu n'obumanzi bwo bw'okweteera bwonka, ekikato ti bwa buri omwe. nabwe ti bwa buri omwe.
So ah, ka- ka- ku bakwija nitubanza iwe nyowe nko- nk'omushaho naija ashutama naiwe mbwenu obanza waamuteekyerereza ebyawe then nawe areeba ahu araatandikire. Ahu araatandikire. So mbwe- mbwenu nitugye- nitu- nitukunda ku- kuba advisinga bafune that counselling. actually haine amarwariro ahu arikuza nibaba baineho omushaho wa counselling so nitukukwata tukusindikayo akubanza mbwenu akuhasirira kugira ngu akuhumuriza akuhumuriza kugira ngu oki takinge positively after all twena eki turikwenda niki n'amagara kwonka otherwise obukato bwa insulin obwe Ninkimanya abantu abari oku abakugweteera really tikiri easy Kwonka babaasize, at least testimonies show ngu abantu babaasize kweteera obukato obu mpora mpora. Abantu nibagyeza, buri omwe nayenda amagara nikyo kikutuma abantu babweteerwa obukato kwonka nibabweteera nabwo nabo batakikunzire kwonka ahabw'okugira ngu naiwe nooyenda amagara noogira ki nooketeera Nooketeera. Eh, Kwonka omuntu aku yaagira insulin, naabaasa we kugira omugisha gw'okugaruka aha bijuma bwonka kugira ngu insulin bahitsye obwire bagikwiheho hati ogaruke aha kijuma. okay so hatiiya yes Nikibaasika. Nikibaasika. Ahabw'okuba nk'oku na, oku na naakugambiire, sometimes nitukubandiza aha bijuma, bwija bikanga, tukuteekaho ka insulin konka, kagumizemu kakanga, tukuteekaho insulin n'ebijuma, then twareeba hati pressure ya, ah, sukaari ya, ya stabilizinga. Muguma Hati mukyendeza. tutan- tutandika, ahabw'okuba goal yaitu n'okugira ngu kyaba nikibaasika, twije tukuteke aha bijuma ahabw'okuba at least ebijuma ebijuma biri easy biri easy ku kumira naki kumira biri than convenient. than obukata oburya so ki yes it is very possible kugira ngu waaba waakira aha insulin nitwija tukugarura aha bijuma kwonka ekyo nituba nitubanza twa assessinga shukaari yaawe oku oku oku etwire ne ne neegyenda
Naanye nyine ebibuuzo nka bibiri reero tukakira ab'eisimu. Eky'okubanza omuntu akuba arwaire shukaari For example, yes naguma naba ari ya review yija yaraguza obundi ogira otoija ogaruke bwanyima y'obwire nanka ogaruke. Konka shukaari eku yakutemba before hariho obwire omuntu obu okusya shukaari ekagira eta ekatemba kandi obumwe okumira n'emibazi otakugi expectinga ngu neza kutemba. Hariho obumanyitso obu omuntu arikubaasa kwehuriramu akamanya ati shukaari yangye nebaasa kuba yatemba obundi akija izoba riri ryaatakahikire konka akaijaho kare.
Ah, webale munonga. Yes, ha nimbaasa kugira nti yes or no. kurugiirira aha muntu Okurugiirira aha muntu. Yes. Ahabw'okuba o- obwire obwingi eki omuntu akora okawe kwemanya ngu shukaari eye teri stable ni shukaari yaaza ahansi. Ahabw'okuba oku naaba naakugambire shukaari yo Ekyo nikyo. yaaba eri ahaiguru, Neeba, tekukwita. Neebaasa kuguma okwo ahaiguru. Neeshiisha eby'okwo omunda mpora. Yoona neeshiisha eby'okwo omunda mpora mpora mpora. Kwonka yaija ekaza ahansi, noohika nookimanya oti, shukaari yangye yaaza ahansi. So omuntu yaaza kumanya ati, shukaari yangye eri ahaiguru. kyangu. Nikibaasa kurugaho kugira ngu omuntu ari nk'oku DKA ahabw'okuba DKA eine symptoms, nooshaasha omunda, ogira eiriho ryingi, omuntu atandika na smell ye ei arikuba

Yaaza ahansi. Yaaza ahansi. Yes, noobaasa Nabwo nooza omu. naawegyeta ka kiro esimu. Naahindukira otugambire omuntu yaarwara shukaari because obumwe omu field nibaba bariyo. Omuntu omukyebeza omugira oti, shukaari yaawe ehika eri ahaiguru. Ati hapana tu nikwetuura tu nyine obutoosha nibankyebera bangambira ngu ni ikumi na munaana, makumi abiri, hati kwonka tihaine okundi. Oreba ngu omuntu tihaine ekikoze ki? Ekimukwatiire because life is going on normally. Kwonka naayenzire otutangaarize ku kyakuba kiine ekizibu in the long run omuntu nk'ogwo yaataragwize shukaari What is likely to happen? Oh. Hatiya, mbwenu abantu abampurikiize, reka eki tube, reka egi ebe point of emphasis. Tihaine muntu a- aine, ashemereire kuba aine shukaari eri consistent eri high. Omuntu waija tukakupima tukagira ngu shukaari yaawe eri ahaiguru, ota, ota, titwenda ngu oi- oije tinkwenda ngu otandike kugira oti niyo eyangye etuura ahaiguru eya- eyangye ey'ahaiguru eri neeri nomo apaana tihi- tihaine omuntu aine ashemereire kuba aine shukaari eri ahaiguru munonga kandi nk'oku naaba naakugambiireho shukaari egi neeteki yo neetekinga na mbwenu it is progressively killing Nekwita mpora mbwenu. Mpora mpora mpora. Mm, neguma negyenda mpora. So hati ahaho wa- twaba tuta- tutagikwatsire kugira ngu tu- tugicontrollinge tugimanaginge Mm. n'okuruga ahaho ofune entsigo zitandike okufa Wow.
ekyo ekyo eh, ne- mba- mbakyeta nephropathy noza kwija twaza twaza kukureeba tukushange wagiire nk'omu mu CKD. Eh, chronic kidney, Kidney disease. disease. Yes, tukagyega ijo. kandi hatiya ebyo ebyo byona n'ebintu ebi- e- ebiri ebiri hard kurivasinga oije oshanga omuntu ah, yakwita amaisho retinopathy ahabw'okuba abantu abaingi ab- abarwaire shukaari noija oshanga ngu takuhweza